Seýidil ewweline wel ahirin adan oky many Remezan mubarek aý ýetip gelýä Remezan aýyň bir niçe meselelerini we araza tutmak meselelerini we Remezan aýda bir niçe etmeli işlemizi hyzmatyňyza eşitdireris Gaýrat ediň musulman doganlar başardygymyzdan hem belläp hem bekläp hem dagyk düşünip çon mesele halal haram mesele agzyň açýa bozýa mesele entejik zat bilen üýtgäp du onuň üçin dagyk belläp dogry düşünip başga doganlarymyzy de hökman eşitdireýliň. Musulman doganlar! Şu mahalky üstümizdäki mubarek aý Şaban aýy, geçen aý Rejep aýy we indi geljek aý mubarek Remezan aýy. Rejep aýy bilen Şaban aýy mukaddemedir mubarek Remezan aýdan çürim. Gaty bereket, tamam ýylyň içinde Başga aýlarda ýylyň her ýerinde näme bereket bolýan bolsa, näme haýrat bolýan bolsa, hemmesi mübärek Remezan aýyň bir derýa ýaly berekedinden birje gatradyr diýip aýdýar ulamalar. Ýylyň her ýerinde näme bereket bolsa, şo-da Remezan aýyň bir azajyk berekedinden. Ondan soňra Mübärek Remezan aýda musulman adam näme ýagdaý bilen geçirse şo bir aýyny ybadat bilen geçirse öz Hudaýyny hahaý we hahaý bilen geçiragalsa Hudaýy nekerde geljek on bir aýda ýene şo boş geçjekdir. Şi bir aý fursat, öwdäki mubarek Ramazanaý olja. Şoň içinden nä forum geçirseňiz, galan on bir aýyňyzda şoňa görä geçjekdir musulman doganlar. Ondan soňra mubarek Ramazan aýy, gündiziň bereketleri, gündiziň içindäki haýratlary, Gündiziň içinde Hudaý Tagala tarapdan biz musulmanlara berlen oljalary gijesinden-de parh eder diýip aýtýar. Remezan aýyň agşamlarynyň öz başyna bereketleri bar, Remezan aýyň gündizleriniň-de öz başyna berekedi bar. Şeýle binahaýat Hudaý Tagala bereketli edip goýupdyr. Elhasyl. Iman kelemesinden soňram, keleme-i şahadatdan soňram dört däne diniň sütüni, Hak Taala, Alem-jahany halk eden Rabbul Alemin, Rahmanur Rahim bolan Hudaý Taala, Maňa ynanýan bolsaňyz, dört zady ýerine ýetiriň diýipdir. Bäş wagt namaz üç hepde mundan ozal geçdi. Ýüz ýyllap horluk çekip, halal çörek bilen aglapdan nefil namaz okaýsaň, ýaňy ýassy namazyň Allahu ekberine ýetýän däldir. Bäş wagt namazdan soňram Remezan aýy araza. Müň ýylläp, näçe ýyllarça Rejep aý, Şaban aý araza tut ki, olaň-da şeýle sogaby kän Remezan aýyň bir gününe ýetýän däldir. Mutmaýyn boluň! Hak Taala, Kutibe aleýkumus-siýam, Maňa ynanýan bolsaňyz, Remezan aýy kamyl tutuň diýipdir. Ondan üçin hem bir adam meriz bolmany, mysafyr bolmany, uzry şer'isi bolmany Remezan aýdan birje gün agzyny açsa, uzry bolmanjyk birje gün agzyny açsa, keýfine-de meselen, Remezan aýy geçenden soňra, Waý, meni gör, men näme iştiba etipdirin diýip, şo bir günüň beraberine, bir güni galdy-ha, Umur ötünçä araza tutsa, özi-de müň ýaşasa, häzir-de şu bir günüň sogabyna ýetip bilýän däldir. Waý, men iştiba etipdirin diýip, kazasyny alsa, ýerine ýeter, bir gün tutsa, Hudaýtagala kazasy boldugy eder, emma ol bereket, ol nygmaty ki, şu bir günüň içinde bady, müň ýaşasa-da, hemişe-de araza tutup geçse, ýene şu bir günüň berekedini tapjak däldir. Wagt, fursat, nygmat, baka gadryn bilmeli. Elden gidenden soňram gan aglap alyp bolýan däldir musulman doganlar. Hawasymyz jem bolsun. Remezanaý arada-da bäş wagt namaz ýanak. Üç ýyl öňjeden malyňdan zekat, bäş ýüz müň tümene on iki müň bäş ýüz tümeniň, bir milliona ýigrimi bäş müň tümeniň ýekçe helom, kyrkdan bir, öz garyp doganyňa-da degip oty, dur şona sogap, näçe sadaka berilse zekata ýetýän däldir, bir de Hak Tagala, Maňa ynanýan bolsaňyz zekatyňyzy beriň we ahyrkysy hajy farz, omrüňde bir gezek. Şu dört zat erkany islamdyr. Bir wagtda tomsuň günleri, Araza tutmak kyn, heý görek, çyndan-da kyndyr özde. Öwwelana Remezan aýyň öz berekedi, öz hormaty ynsana kän Hudaýtagala kömek edip goýupdyr. Ondan soňramda musulman dogalla Araza däl wagtynda Hezreti Ebu Hureýre razyýallahu anh Pygamberimiziň bir ulakan şägirtleriniň biri näme diýýär? Bir gün Pygamberimiziň ýanyna barýardym salamlaşmaga, görsem Pygamberimiz oturyp namaz okyp duranmyş diýýär. Oturyp namaz okypdy. Dik durmaly ýerde oturyp okyýan bolmaly. Men aýtdym, Ýa Resulallah, näme bolýar saňa oturyp namaz okyýaň? Bir uzry bar bolmaly-da, bir ýeri agyrýan bolmaly. Ýogsa aňru dik durup bilse oturyp namaz okyjak däl pygambarymyz. Onda pygambarymyz sallallahu aleýhi we sellem oň jogabynda aýdypdyr, Al-juu' ýa Aba Huraýra. Eý Abu Huraýra, açlygymdan galyp bilemok ýokaryk diýipdir. Oturyp namaz okyp otyryn diýipdir. Remezan aýdan-da başga wagt. Asteniş, Açlygym ejaza berenok men ýokary ykylyp namaz okaýyn, o-da şol Serwer, şol Serdar, şol Rahmeti Alemiýan oturyp namaz okaýan açlygym meni ejaza berenok ýokary ykalmaga diýip aýtýar. Oňam bi Remezan aýyň içinde Hak Taala maňa ynanýan bolsaňyz tutmaly diýip hoküm edipdir. Kutibe aleýkumus siýam metni Kurany Kerim. Meni Hudaý size parz etdim gat'y kesdim diýipdir.

Eý, Ebu Hureýre, aglama! diýipdir. Açlyk Hudaý üçin bolsa, kyýamat gün hesabyň ýeňletýändir diýipdir. Kyýamat gün, ol gün iki, hatda özüni dogran enesine, özüni dogran enesine ýekeje sogap bermäge hiç kimiň razyçylygy ýok. Şo günden çirim açlygyň peýdasy kän diýipdir, eger Hudaý üçin bolýan bolsa diýipdir. Öz enesine birçe sogap bermäge razy bolunmajak güneki kyýamat gün diýilýär. Bes Remezan aýy o jürede açlyk ýok, behterin nimetler bilen, behterin selälikde iýilýän zatlar bilen Behterin agzaçarda iýilýän bu bol nygmatlar bilen Alhamdulillah, arryklyk ederesi ýokdur, tönbellik ederesi ýokdur musulman doganlar. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem Şaban aýda Ramazan aýy golaýlap gelýärka sahabalary üýşürip hutba aýdypdyr. Ramazan aýda musulmanyň ryzky köpelýändir diýipdir. Yrsgaly bereketiller diýipdir. Remezan aýda her kim bir musulman doganyna agzaçarlyk berse, öz boýnuny azat etdi diýipdir. Sahabalar aýdypdyrlar, ýa Resulallah, birnäçämiziň pulumyz ýok, birnäçämiziň malymyz ýok, agzaçarlyk berer ýaly. Pygamberimiz aýdypdyr, meň aýtýan agzaçarlygym bir tabak nahar dä diýipdir, bir çeýçerim suw. Birje hurma, bir agzyň açyşyň menen diýip-de, bir araza tutan adama berseň-de şo sogaby alýaň diýipdir. Kyýamat gününe ýaňky wagta, eneňe bir sogap bermege razy bolunmajak günden çürim hökmän ejra edeweriň musulman doganlar. Şu mahal giň fursat, giň meýdan, bu bol nygmat-da elimizde baka. Üçlenjisi, Dört zady kän aýdyň Remezan aýy diýipdir. Deslapky dört-bäş gün aýdyp soňram ýaltanyp goýamaýlyň. Biri Lä ilähä illallah, Lä ilähä illallah, Lä ilähä illallah. Ikilenjisi Estagfirullah. Külli ýem etjek bolsak, her gün ýüz däne aýdyň. Lä ilähä illallah ýüz däne, Estagfirullah ýüz däne. Ýene iki zat galdy. Hudaýa meni jähennem odundan kesen gaharyň siňen ýeri ondan sakla we jennet, behişt, uçmak, türkmen behişdi uçmak diýýär. Ol uçma, uçmak ki Hudaýa seň rahmatyň ýeri şony bize nesip et diýip doga ediň dört zat boldy. Ýene Pygamberimiziň tabşyran zady, Eý, musulmanlar! Baryp, daň atandan tä gün ýaşýança aç gezilýä, Hudaý Tagalaň razyçylygyny tapjak bolup, diliňize gaýym boluň! diýipdir. Gybat, töhmet, ezýet, haram zat eşitmek, biderek zatla, biderek zat görmek, şolara habardar boluň! diýipdir. Aňrujy bolsa biri-biriň bilen oturyşaýyn sataşaýyn diýip ýörmeli. Entek gürrüň boljak bolsa, dostuňa aslan aýt-da goý. Dost biri-birimiziň ýadyna salyp duraýlyň. Aýt dostuňa, Men bir wagt gybat etsem, Häýt, häýt, gybat etme diýip meň ýadyma sal we men sende gybat etseň, men seň ýadyňa salaýyn. Biri-birimize aýdyp duraýly. Bir wagt hudaýnekerde gybata dilimiz, töhmete, bir ezýete barsa derrew estagfurullah aýdaýlyň. A tarapy razy edeýliň, özümiz estagfurullah edeýliň, ol gybat bilen gury aç gallygymyz, suwsuz gallygymyz bolagamazyn, bolagamazyn. Göze-de gaýym bolmaly. Şaýat-da birnäçe Remezan aýda birnäçe seriallar, birnäçe bernamalar bar bolsun. Mübärek aý! Bir altmyş saniýesini Köller Rejep bilen çalşyp bolmajak aý! Bir saniýesini Kölli Şabanaý bilen çalyşyp bolmajagaý. Oň ýerine bir para Kuran oky, Hak Taalaň kelamyny oky, Hudaý Taalaň öz kelamy, Tebarek oky, Ýasin oky, durşuňa bereket, saňa rahaty kalp, itminan, sekinet, öýüň nurdan noly, bereketden noly, yrsgaldan noly, ahyratyň abat, Hak Taalaň razyçylygy, musulman-da walla, gönenmek kibi. Biderek telewiziona, bernamlara, CD-lere, filmlere dag has-da mübärek aýda wagtyňyz dagy asyl güýmemeweriň içeriňizede eşidereweriň musulman doganlar. Elhamdülillah Hudaýa köp şükür üç däne bernama bar ozal kän bolardy Elhamdülillah Elhamdülillah näçe wagt bäri görlen ah şu bernamalar birä Gadyr gije gaty teberrik gije näçe Müň gijeden gowy diýip aýtýar Hudaý Taala. Birnäçe ýyl mundan ozal aý gadyr paý, aý hahaý, wahaý oturyşyk bilen geçirilerdi. Hudaýa köp şükür, ne zenanalaryň arasynda, ne erk adamlaryň arasynda şo bernama ýok şu zamanda. Şo ýoklugy-da gowudyr, şo ybadat bilen, doga bilen geçirmelidir. Waý, gadyr gije haçan? Remezan aýy nirsinde? Ulamalar aýdypdyrlar, ýigrimi ýedisi gije. Birneçe ulamaly aýdypdyrlar ýigrimi bäşi gije. Birneçeler aýdypdyrlar ýigrimi üçi gije. Birneçeler aýdypdyrlar ýigrimi biri gije. Birneçe ulamaly aýdypdyrlar Gadyr gije Arazaň nirsindedigi belli däldir diýipdirler. We biz näme etsek gowy onda? Biziň etmeli işimiz bar musulman doganlar. Gije turup namaz okymak öwliýalaň, pygamberlaň işi. Bu günlerdede ýassy bilen ertimiz okysak boljak gije türk namaz okyma bizden gyn. Elbetde okyýalla badyr. Emma Remezan aý behtirin fursat. Hernäme seň seläliňe turýaň. Turan boýuň ýort, kündügi eliňe al, synja dehret kyl, iki reket nefil namaz oky. Behtirin fursatdyr. Iki reket nefilli oky, näme sure goşsaň-da goşaga, Alham Kulhuwalla oky, Alham Kulauzu Birabbil Felak oky, Alham Inna Enzelna oky, bir Alham bir Kulhuwalla, bir Alham üç Kulhuwalla, nä form okysaň oky. Her gije okysaň, öwwelena Gadyr gije her ýerik düşse dişsin, her ýerik düşse Gadyr gijeden paýly bolýaň. Bir. Ondan soňra-da gije turup namaz okaýanlaň güruhyna girersiň. Hudaý Tagalaň fazly kändir. Hudaý Tagala Erhamur Rahimin, Ekremul Ekremindir. Kyýamat gününe, inşalla, fakat arazaýda sen şeýtseň, Hudaý Tagalaň rahmaty kändir, kyýamat gün seni şol gije turup namaz okaýanlaň güruhyna salsyn. Remezan aýyň berekedine. Turam boýuň, hem howaň açylar, hem ukdan açylarsyň, hem-de gije türk namaz okuýanlaň guruhyna girersiň. Bide bir fursatdyr, musulman doganlar. Ikilenji bir, ozal bar bolup, indi alhamdulillah ýeňilişen zat, Ýa Remezan bernamasy. On dördi gijesinde. Gerek zat dä. Ozal bir ýaşulla pahyr-la, molla-la, ahulla goýupdyr-la, Remezan aýlary geler-de geçer, aýyň on dördüne ýalkymyn seçer, atyn eýerläp-de miner-de gaçar, Muhammet ümmatyna ýa Remezan diýämişikle. Heý, Remezan-a geçip barýa, hawasyňy jem ediň, pikriňiz üýşüreweriň, ybadat bilen geçireweriň diýip gap-gap aýlanyp çykýamişdikle. Remezan aýlar gelerdi geçer-ha, aýyň on dördi boldy. Atyn eýerläp, minip gaçyp barýa, Heý, musulmanlar, höwäsiňiz jem bolsun! diýip, pakyr molla däde aýlanyp çykýamyşdy. Emma bu mahal ok ýok, ýöne şuluklyk, gyýkjyklyk birnäçe ýyl mundan ozal bardy. Alhamdulillah, iküç ýyl bäri bize galyşygly, şo galany-da gowudyr. Bigat ýaşulylar bar, meriler bar, çagalar bar. Ol-a bolmasyn, Remezan aýy, durşuna bereketli gijedir, musulman doganlar, ýaş dostlar, deň-duşlar, ýigrimi, on bäş, ýigrimi bäş ýaşyň içindäki dostlar, gaýrat ediň. Şo galany gowudyr. Üçülenjisi-de, ozal bolupdy, indi galan bernama ki, galany gowy, ozal ýörite arazadan çürim futbal bernama-la bolardy. Gerek zat däl. Jamy Remezan gerekkä bizlerden çürim. Başga wagtlarda goýamaly. Başga ýylyň içinde kän ki. Baryp bir gijeliň gysgalygy bilen, ýa tarawaňa mydahym bolmaly, ýa hatmyňa mydahym bolmaly, ýa täbäreňe mydahym bolmaly, ölüp, daň öw ýanynda oýnap tamam edip, gep seläligiň ýa iýip biljek, ýa iýip biljekge, ýa selälikden önçäk bir ýarym sagat ýatyp, nagat hanybadaňa iş bolmaly, zol, gel tur, gel tur, gel tur, bir gat kynçylyk. Gaýrat ediň, Remezan aýlygyňyz biderek barnamalara, biderek bir dünýämize peýdasy ýok, ahyretimize peýdasy ýok zatlara

Musafiratda şy aýdyljak meselele Fekh-i Hanefi, Hezreti Ymam-y Agzam Ebu Hanife razyýallanhunyň mezhebiniň gürrüňi. Ki biz türkmenleň mezhebi Fekh-i Hanefiň gürrüňi. Eger musafiratda araza tutmak meşakgaty, kynçylygy bolmasa tutmak gowy. Arazaly agzyň beklemek gowy. Emma meşakgat, kynçylyk, horçulyk boljak bolsa, açmak gowy. Biz birnäçe zatlary ýatdaş edipdiris. Araza tutmasaň-da ejazasy bar. Biri musafiret boldy. Bir wagtda Seläligiň öýde iýipsiň. Ertir namazyňy okypdyrsyň. Sagat ýedi, äwwel esbap ýedide terminaldan ugrajak Tährana ýa Maşada ýa başga ýerik. Bu suratda Selällik wagt, daň wagt öz obaňdadyňda, indi wäjipdir agzyň owun beklemek. Indi o ruhsatdan çykagly sen. Indi hökman gaýym durmaly. Bir wagt açanyň bilen-de keffara ýok, fakat kaza bar. Keffaraň gürrüňi ahyrda geler. Ikilenji mesele. Oňa-nak merizçiligi bar. Hudaý Tagala tarapdan sowgat gelipdir bir merizçilik. Çet helällikden öwünçä oňmadyk bolsun, çet helällikden soňram oňmasyn. Ikisi deňdir-ha. Agşamdan oňanak ertir tutup biljek däl. Ýa tutupdyr sagat sekiz-dokuzda zyr açmasa boljak däl. Ýa bir pizeşke mahyrem musulman, bir ökde musulman dükter, Sen açmaly diýipdir. Ýa meselen tenginefesi bar. Sen ispiri istifade etmeli diýipdir. Ýa her gün hökmän şu gündiziň içinde birki däne gurs atmaly diýipdir. Hudaý Taala hut Kurany Kerimde ejaze beripdir. Fe'iddetum min eýýamin uhar. Başga bir günlerde tutaň diýipdir. Emma soňram-da, hiç wagtda açylmak umydy ýok boljak bolsa, onda fidýe bermeli. Fidýe diýende, her günüň tarapyndan baş fitre mukdar, bir kilu alty ýüz gerem ýa-da iki kilu bugdaý ýa bugdaýyň puluny bermeli. Ýene bir agzyň açanyň muşkili ýok. Göwreli bolmak bir zenana göwresinde çaga bar. Tutsada bolýaha. Emma pizişki musulman dükder aýdypdyr, sen çagaňa ýa özüňe zereri boljak. Ýa helaket, ýa bir gaty merizçilik boljak. Ýa süýt injekge. O jürek bir kynçylykly bolsa, şerigaty gözleň, şeýle parz arazada bolsa, şo taýyna çenli-de aýdyp goýupdyr. Göwreli zenana bolsaň, soňram kaza eda-ga diýipdir. Göwreli zenana bolup, Äý, men şumal pul jazyny beratsam, soňram-da kaza bamy? O gürrüňi agzama. Sen soňram tutup biljek, pul berme gürrüň ýok. Pul berme gürrüň bir adam ömrütinçä tutup bilmejek bolsa. Jowan gelin, Men ne pul jazm berajak diýýär. Ýok, pul berme ýok. Pul berme umrütinçä tutup bilmejek bolsa. Dagykda ýatdaş edip goý özünde. Näçe gün galypdyr? Bir wagt ýatdaş etmänsiň, näçe gündigini bileňak, ony mizenine uramalydyr. Zenanlygyň uzurly güne düşmegi. Adat bolýan günleri, ýa bir çaga dünýä gelip, ondan soňram ini näpäk bolsa, bularda-da agzyny açyp, dagyk günlerini belläp, soňra kazasyny hökman almaly. Bir wagtda zenanala şol. Adatyň öňüne geçýän gursdan istifada etseler, eger gursda bedenine zereri ýok bolsa, taýynky adat görmäýin we ba hem şu gyzgynlyk bilen tutaýyn diýse, ulamalar şerigatda muşkili ýok diýip aýtýarlar. Biz adatyň öňüne geçýän gursdan istifada etmek Remezan aýda, şo gursda bedene zereri ýok boljak bolsa, istifada edeniň muşkili ýokdur. Ýogsa-da soňram kazasyny alamaly. Ýaşuly müşdük, elli, altmyş, ýetmiş, segsen, zenana, erkek adam parh etmeýär. Jany sag bolsa hökman tutmaly ýigrimi ýaşyndaky ýaly. Emme tutup bilenok. Soňramda kaza alyp biljek däl, ýaşy togsan, segsenden geçip barýar. Ola her günden çürim, bir baş fitre mykdar, bir kilo alty ýüz gerem ýa iki kilo bugdaý ýa bugdaýyň puluny bermelki oňa fidýe diýilýär. Bi fidýäni. Ýaşuly-da, tutup bilmeýä. Arazaň äwwelinde berseň-de bolýa, üýşürip. Abasyňyz jem bolsun. Her günde berseň-de bolýa. Ýok, üýşürip ahyrda-da berseň bolýandyr. Remezan aýdan başga wagtda, Rejep aýda, Şaban aýda, nefil araza tutupsyň. Seň dosuň öýüňe gelipdir. Ýa sen dosuň öýüne barypdyrsyň. Ikisiniň hukmy bir. Sende agzyň arazada. Dosuň da diýe ýylly ýylaşy bir öýe geldiň. Zat iýip içmejek bolsaň diýip narahat bolyp oty. Munda Pygamberimiz aýtdyr, Agzyň açaga diýipdir. Başga bir gün kaza et diýipdir. Eger günortadan öw bolsa, ol günortadan soň bolsa, aý dost, aňyrda zat galmady, indi men galanda duraýyn diýmeli. Emma öýleden soň bolsa, özi ene-dädeň bolsa, ene-dädeň öýüne-de bir ýylla ýylaşan musafir etdemişdiň, bir gün gel-a hany gitjek. Rejeb aý, Şagban aýha, Araz aýyň gürrüňi däl. Ene dädeň-de jan ogul bir mysapiretden aýda ýylda bir geldiň, birazjyk iýip içsene diýse, öýleden soňra-da bolsa ene dädeň hatyryna iýip içämaly, soňra bir gün kaza edagamalydyr. Ine bula birnäçe zatlar ýeke agzyňy açmagyň ejaza berýän zatlar. Emma birniçe zatla bar. Remezan aýy bolsun, başga wagt bolsun agzyňy asyl açmaýa şo zatla. Sen arada biri arada tutupsyň, öýlän ýadyňa düşenak aradadygyň asla. Howlukmanjyk çaý suwuňy içipdirsiň. Töwhirini etip bolýaň, oho, görseň aradam içdigiň. Ýa Remezan aý, ýa başga wagt. Hudaýtagalaň myhmanydyrsyň, bitin agzyňda araza, agzyňda ondan çirim açmaly däldir. Ol agzyňy, remeza, arazaňy batyl etmeýär. Bir wagtda biri iýip-içip duran bolsa, sen-de görseň näme? Eger ýaşuly bolsa, aýtyp ýörme diýýär, goý iýip-içsin, otursyn, ýadyna düşenok-da. Eger jowan bolsa, häýt, seniň agzyň araza dälmi diýip, ýadyna sal diýip aýtýar ulamalar. Aradany batyl etmeýän meselelerden. Hawa heýwere gyzgyn. Tütäp barýaň. Kelläňi ýuwjak. Ýa bir sawunmadan çürim suwa düşjek. Agzyňy açýan däldir. Re, Arazaňy batyl etmeýändir. Suwa düşmek-de, keýfine suwa düşmek-de, suwa çümüp çykmak-da, kelläňi öletmek-de, ýa bir öl parçany, bir zady dolanmak-da, ýa üstüňe örtünmek-de, ýa öl parçan kelläňi daňmak-da, bulaň hiç haýsy arazaňy batyl etýän däldir. Meswak urmak.

Eriyenden soňram ol agzyň öli bilen agzyň suwy bilen şayt içiňe gitsin agzyňy açsyn. Agşam hamirli meswak uramaly emme gündiz hamirli meswak bolmawersin hamiri yok bolup ur. Rogan zeytun bolsun her tüysli kerem bolsun Remezan ayyn gündizinde kelläňe eliňe aýaňa bedeniň her yerine kerem o yag istifade edeniň Enna muňa çalanyň hiç arazaga muşkili ýokdur. Ýag bolsun, kerem bolsun, enna muňa çala mal gündizlikde-de arazaňa zerer bermeýä. Dükter gatra beripdir gözüňe damdyrmaga. Göze gatradamdyranyň gündizlikde-de agzyňy açýan däldir. Emma gulak bilen burna gatra berilse, ony gündizlikde gatra ispa edip bolmaýar. Göze gatradamdyranyň aradan agzyňy açmaýar. Emma gulaga burna gatra bolsa, ol agzyňy açýandyr. Emma suwa düşeňde ýa suwa çümüp çykaňda gulagyňa suw gitse, o agzyňy açmaýar.

Agzyňy açmaýa. Emme ozal zeýif bolsaň, ýa gan bereňde beter zeýiflejek bolsaň, onda mekruh. Ýok, gan bereniň menende zeýiflemejek bolsaň, mekruhçylygy-da ýok. Selälikden öwünçä gusl wajyp bolupdyr. Seläligini iýipdir. Daň atypdyr. Kamat diýjek bolupdy. Indi baryp gusl etjek. Aradaga muşkili ýok. Ýa-da agzy arada gündiz ýatypdyr, turýa gusl wajyp bolupdyr görse. Munda-da gusl edamaly, agzyňy açýan däldir ýaş dostlar. Galondan benzin çekmeli bolupdyr. Ýa o maşyndan o maşyna benzin çekjek. Şilengi sorýaň, agzyňa benzin gelmeýär, emma hakgyýt bilýäň içiňe ýagşy benziniň ysy gidipdir. Arazaňa zerer berýän däldir. Her bir ys bolsun, yshanyň bilen. Arazaňa zerer bermeýär. Emma benziniň özi gidasa, o-da içiňe gitse, fakat kaza bar, keffara ýokdur. Gündiz kepläp durşuna, ýa Kuran okyp durşuna, dodagy öl bolsa agzynyň suwy bilen, şo dodagynda ýene ýalasa ýa şol agzynyň suwuny ýene özi ýuwutsa, arazasyna zerre muşkili ýokdur. Iýen naharyň pes bermek meselesi, gaty möhüm meselesi, kän dostlarda ýaňşýan meselesi. Iýen naharyn pes berýär, gusýar. Iki tüýsli bolýar. Biri bolýar, özi ýürek bulaşma bilen oňanak Barmagyny agzyna sokanak, agzyna ýelek sokanak, agzyna parça sokanak bir oňmasyzlykdan özi pes berip dur. Munda kän pes bersin, az pes bersin, agzyňy açmaýa. Agzyňy doldurdyň, doldurmadyň diýen gürrüň ýok, öz-özi gelse agzyň açylmaýa. Emma bir biri, özi keýifine zorba-zor gussa, elini agzyna sokup ýa ýelek bilen her nämeden çirim bolsun. Munda gürrüň bar. O-da, eger agzy doly gussa pes berse, agzyny açýar. Ýok, zorba-zor elini sokupdyr, ýelek sokupdyr, bir azajyk pes berse, agzyny doldurmasa, munda agzyny açmaýar. Bes özüň zorba zor gusmak bilen pes bermek bilen ýok özüň ýüregiň bulaşyp pes bermek ikisiniň parhy boldy ýalňyş ma göreyliň enaň elinde çaga ba süýt bermeli bolýa emdirmeli bolýa çagasyny hiç zereri ýok dähretde bozulmaýa agzyň da açylmaýa Ýöne ene zeýif bolsa, süýt inmeýän bolsa, çaga-da heýwir yzagoý bolsa, başga zat-da almaýan bolsa, munda agzyn açamaly çaga emdirýän zenana. Ýöne awwelin fursatda kaza etmeli. Bula-da agzyňy açmaýan zatlar boldy. Emma külli birnäçe meseleler araza degişli. Kän bolýan zat. Selälligini owadan suratynda alypdyr, iýip-içipdir. Tekmil boldum diýip, niýet etýär. Niýet etdim daň atandan tä gün ýaşýança araza tutmagym. Sagadynyň özüdä daň atmaga ýene on bäş dagyga, ýarym sagat wagt bar. Bir gursy-da galypdyr. Ýa, äslen gursy galmapdyr, keýfine baryp suw içjek. Muşkili ýok. Şol muň niýetiniň özi daň atandan soňramahý. Daň atýança niýet etdiň etmediň ejazaň badyr. Üç däne mesele bar nefile degişli. Nefil diýdik arazadan başga wagt keýfine tutanyň. Bire Rejep aýy ýa Şuwwlem Şaban aýy araza tutýaň. Aý, ara zaýa-da, agzym açyk goýbereýin-eý diýseň, hökmän oň ýerine bir gün kaza etmelidir. Birje gün. Keffary ýok. Ikilenjisi bir gürrüň-a. Şu güllem, ýa Rejep-aý, ege bir gün tutsaň, hökmän gapdalyndan ýene bir gün tutmaly. Büjre gürrüň ýok. Bir günde tutsaň bolýa, iki günde tutsaň bolýa, üç günde tutsaň bolýa, öz erkiň-ä, remezan aýdan başga wagt. Üçlenjisi-de, Remezan aýdan soňram, alty gün araza tutmak, Remezan aýdan soňrak gelýäne baýram aýy diýilýär. Baýram aýyň içinde alty gün araza tutmak ki gaty sogaby kän. Araza tamam boldy, bir gün-ä Idi fetir bolýar. Idi fitr geçdi, ertisinden başlasaň-da bolýar, alty güni, birgünden-de başlasaň bolýar, indiki heftesde tutsaň bolýar. Hulasa, şu alty güni şu aýyň her ýerinde tutsaň bolýar. Hetmen ertisi başlamaly, hetmen şu alty gün yzbe-yz bolmaly gürrüň ýok. Şu aýyň her ýerine düşsün bolýar. Pagat aýt güni bolmaly däldir. O-da gaty sogaplydyr. Bir togar zenanalar bar. Palanjan dünýä gelende aradaý on gün aradasy galypdyr. Oňa-da ýigrimi ýyl geçip barýar. Häzir-de kazasyny alanak. Özleri Rejep aý, Şaban aýda ol nefil arada tutup otyp beýtmeli däl. Kazaň bar bolsa, nefil arada tutmagyň muşkili ýok. Ýöne kazaň ba wagty nefile günüň güýmeme. Bir wagt muşkil ýok, niýetiňde öwwelin fursatda kaza almak ba bolsa, bir towarla bolýa, aslan kazasy ýadyna düşenak keýifini nefil tutup ber. Bergiňi bermeli deslap, kazadan çykmaly, ondan soňram nefil tutsun. Mysafyr atdam içdik. Sekiz dokuzda ýa öýlän öýüne gelip düşýär. Näme etmeli? Subhanany iýipdir ýa iýmändir. Zenana uzur günlerim içdik, öýlän päk bolýar. Näme etmeli? Agşama çeli o gün arada hesap däl. Näme subhanasyny iýipdir-de, ýa zenana uzurlytdy, öýlän päk boldy. Agşama çeli wajyp aradaň hormaty diýip onda-da saklanmalydyr. Eger mysapyr öýe gelip düşýä süýr gün ertan, özi-de daňdan bäri niýetinde araza tutmak barmyşdyk. O bla belli agşama çenli ýene saklanyp-da arazasy bolýa. Emme zenana uzurlymyşdyk öýlän päk bolýa. Bu hökman şo günni soňram kaza etmeli, ýöne agşama çenli saklanmaly. Ýene bir möhüm mesele. Işdä Şaban aýyň ahyrky güni gelýä. Bir-de agşam seläligini iýýär ýa iýenak niýet etýär. Eger ertir Remezan aýy bolsa, men araza diýýär. Eger ertir Remezan aýy bolmasa, men araza dä diýýär. Şoň menende ýat diýýär. Eger pagat şo niýet bilen ýatsa, ertir Remezan aýy bolsa-da muň niýeti dogry diýýär. Şon baýat gat'y niýet bolmaly. Eger Remezan aýy bolsa, men araza, Şaban aýy bolsa-da men araza dä diýip ýazsa, o niýetden niýet bolýan däldir. Ýa meselem, Remezan aýyň içi-de erti dükdere barjak. Eger erti dükder, pezeşk, Gurs berse, onda araza däl. Gurs bermese men araza tutdugym ýok, bide bolmady. Niýetiň tut, araza diýip. Ertir dükdere barsaň bar. Dükder açmaly diýse açam al, keffarasy ýok, o sagat bir gün kazasy bar. O-da zerury açmaly bolsa, musulman dükderi bolsa. Adams, sakyş çeýnemek.

Remezan aýyň gündizinde niýet edipdir, araza tutupdyr, keýfine agzyny açsa, oňa keffara-da wajyp bolýar, kaza-da bolýar. Kaza bir gün tutmaly. Keffara näme? Keffara şol adam. Altmyş günläp, iki aýlap, yzbe-yz bir günde kemmänjik. Eger elli dokuz gün tutsa-da, altmyşlanjy gün başarmasa, ýene gaýta başlamaly. Altmyş günläp yzbe-yz araza tutmaly. Araza tutup bilen-ak, onda altmyş nefere her gün subhana bilen şam bermeli. Ýogsa-da her gaýsyna baş fitre mukdar bermeli, altmyş nefere. Muňa diýýärler keffara. Ýene bir kän bolýan mesele. Gündiz agza arada dehret gylypdyr. Agzyň bir form öl ýanak sowuk bolýada. Bir tor dostlar pakirler doly tüýkürýäle. Şon ýuwdunsa agzy açyljak ýanak tüýkürmek gerek däldir ha. Bähret gylýaň gidibermeli işiň bilen bolybermeli. O nä şu agzynda suw bar ýanak was was bolýa tüýkürip dur üç dört gezek ýok tüýkürmek gerek däl. Meriz bolsun, mysafir bolsun, uzurly bolsun, her ýagdaýda, her ýagdaýda, eger Remezan aýda bolup agzyny açsa, özi iýibişjek bolýan bolsun ýa hatda zerury gurs açjak-da bolsa, hökman, hökman mahfiýana bolsun. Ogryň çägi bolsun. Hatda öz är-heleý-de bolsa, ene-däde-de bolsa, ogul-gyz-da bolsa görmesin. Halwat, ogryň çäsitden atsyn, gursun-a-da. Ýa iýip-içýän-de bolsa, meriz-de bolsa, Aý, men-ä oňamak diýip märekäň arasynda aly iýip oturmasyn. Agzy ganapdyr. gan içine gitipdir. Eger heýwere az ýöne bir tüýkürügi saralar mukdaryja gan bolany bilen agzy açylmaýar. Ýok, heýwere gyzyl gan kän giden bolsa, onda fakat bir gün kaza etmeli. Selällige turupdyr, erti arada tutjak diýip, niýet etmändir, niýet ýadyndan çykypdyr. Niýet gerek-ä, selällige tursaň şoň özi niýet-dä. Men niýet etdim, daň atandan tä gün ýaşýança araza tutmagy, palan, palan. Ony aýtmak asan lazym dä, aýtsaň aýdamaly. Ýogşy, helälligiň özi niýetdir-dä.